Fost il-kollezzjonijiet li hawn fil-Mużew Nazzjonali tal-Gwerra nsibu kollezzjoni estensiva ta' midalji mogħtija lil membri eh, li kienu fis-servizz, jiġifieri fl-Army, fin-Navy u aktar tard, kif se nitkellmu, fl-Air Force. Hawn ukoll numru sostanzjali ta' midalji mogħtijin liċ-ċivili. Biżżejjed infakkru li l-ikbar midalja bħala prestiġju tagħna l-Maltin li tidher fuq l-emblema ta' Malta u wkoll fuq il-bandiera huwa il-George Cross. Din tinsab ukoll f'dan il-mużew, mhux qiegħda f'dan il-memorial, qiegħda f'sezzjoni separata għaliha, imma f'dan il-memorial insibu midalji simili, replika, ta' persuni li ġew mogħtija il-George Cross minħabba servizz li għandu relatat ma' Malta, fosthom fuq bomb disposal. U kif nafu waqgħu ħafna bombi fuq Malta, ħafna minnhom ukoll ma splodewx u kien hemm nukleju ta' nies tal-bomb disposal illi dawn b'sogru kbir għal ħajjithom kienu jagħmlu d-diffusion tagħhom dawn biex ma jkunux iktar perikolużi. U minħabba dawn il-ġesti eroiċi ġew ukoll biċċiet minnhom mogħtija l-George Cross minħabba s-servizz tagħhom ġewwa Malta. Imma mbagħad insibu wkoll midalji apparti ċivili, jiġifieri ssib midalji oħrajn bħal Defence Medal pereżempju, li ta' min insemmuha għax kurjuża. Id-Defence Medal bir-ribien ħadra u rigi u bojod fuq kienet ġiet mogħtija lil Maltin u postijiet oħra mhux fl-Ingilterra ġeneralment, lil pajjiżi jew territorji taħt il-bandiera Ingliża illi kienu under threat li jiġu invaduti mill-għadu. Allura nies li kienu jaħdmu fl-ARP, pereżempju, l-Air Raid Precaution, pereżempju, Ġew mogħtija din il-midalja u ssib numru kbir ta' Maltin, għax il-Maltin iċ-ċivili, min qed jaħdem il-bank, u mbagħad qed jagħmilha ta' life rates warden, jiġifieri kien hemm ħafna ċivili qed jaħdmu qishom double job, is-sitwazzjoni għajtitilhom biex mhux il-job tagħhom biss, imma qed jagħmlu servizz għall-komunità. Ingħataw din il-midalja. Issibhom ħafna Malta, pereżempju, imma fl-Ingilterra ma tantx issibhom. u allavolja hija midalja mhux meqjusa bħala rikka ħdejn affarijiet oħrajn militari, imma hija midalja għal Malta u anke llum il-ġurnata tiġi miqjusa mill-kolletturi barra minn Malta, speċjalment Ingliżi, illi għandha weight kbir soċjali u storiku. Jiġifieri hawn varjetà ta' dawn it-tip ta' midalji. Hemm ukoll għandna stampi wkoll u eżemplari tal-British Empire Medal, jiġifieri u cross. Jiġifieri dawn Midalji rari, mogħtija lil ftit nies. Interessanti hawnhekk insibu waħda mogħtija lil teacher u kienet ukoll fl-St John's Ambulance Brigade, Gulija, u wkoll lill-qassis Galea illi dan għamel servizz fil-Vatikan, mhux hawn Malta, sogra ħajtu għax kien wieħed minn dawk il-ftit konfidenti, ġewwa l-Belt tal-Vatikan waqt il-gwerra, illi kien iħarrab, ħa ngħidu hekk, jew jostra, jiġifieri jaħbi pilots u Ebrej ġol-Vatikan u affarijiet oħrajn. Jiġifieri dan ngħata din il-midalja ħabba dawn l-atti erojċi. Imma mbagħad hemm sintendi l-midalji dawk li huma militari. Il-kollezzjoni tibda minn żmien il-Reġina Vittorja, b'xi kampanji pereżempju tal-Afganistan, eċċetera. Eh, imma mbagħad tilħaq kull minu żewġ kull minijiet eh, wieħed fl-ewwel gwerra dinija u t-tieni wieħed fit-tieni gwerra dinija. Għandna ftit eżempji ta' individwi li ġew motija li servew kemm fl-ewwel gwerra u kemm fit-tieni gwerra. Allura ssibhom dawna bil-midalji ta' dawn iż-żewġ gwerer. Mhijiex ħaġa komuni, lanqas hija ħaġa rari, imma meta toqgħod tqis kemm salvaw minnhom jew qegħdin fil-kollezzjonijiet, hija ħaġa ta' interess u partikolari għaliex servew fiż-żewġ gwerer. Biċċiet minnhom ħadu l-Long Service Medals ukoll militari ta' kemm dammu servizz, 20 sena jew iktar. Jiġifieri hemm dawn l-interessi. Imma ħaġa sabiħa li nbniet biha din il-kollezzjoni huwa l-fatt li dawna ma ġewx mixtrija, dawn ġew mogħtija. Sa mill-bidu tal-mużew fl-1974-75, kien hawn policy illi min irid jagħti, jagħti. U għal nies illi pereżempju dak iż-żmien kellhom il missierhom jew lil nannu li serva fil-gwerra, fl-aħħar gwerra speċjalment, kien ta' unur għalihom li jagħtuhom lil dan il-mużew. biex hemmhekk qed igawdihom kulħadd u qed iservi wkoll bħala memorjal għal dawn in-nies li mietu, taw ħajjithom jew inkella taw servizz f'periklu għal ħajjithom, għax mhux kollha mietu, nitkellmu d-dritt kollu, imma ħafna minnhom kienu jafu li bis-servizz tagħhom jistgħu jmutu, jiġifieri kienu lesti li jagħmlu s-sagrifiċċju ħalli baqgħu ħajjin, mhux bħal sħabhom, hemm minnhom ġie maqtul, imma kien hemm minnhom dawn litteralment min qed iservi b'sogru għal ħajtu. Eventwalment, ġew mogħtija lil dan il-mużew nazzjonali, rridu nfakkru li dan mhux xi ħaġa privata, kollezzjoni privata, huwa xi ħaġa tagħna lkoll il-Maltin, li kulma huwa kollox tagħna l-Maltin. U dawn baqgħu jitfakkru permezz ta' dawn il-midalji s-servizz li kienu jagħtu jekk hux fin-Navy, l-Army, l-Air Force. illi taw dan is-servizz, u ħafna minnhom tinnota l-varjetà ta' midalji, hemm minnhom huma komuni ngħidulha ħdejn oħrajn, pereżempju 1939-1945 Star tat-Tieni Gwerra, u mbagħad pereżempju l-Afrika Star li Malta kienet tagħmel qisu f'ċertu theatres of war jgħidulhom f'dak l-ambjent. Mbagħad hemm midalji oħrajn ultra rari jew rari ħafna bħall-Hercule Europe, daw kollha sakemm dwar dwar. Jiġifieri daw, allivolja jiswew il-flus, ġew mogħtija b'imħabba lin-nazzjon biex dawn in-nies jibqgħu imfakkrin f'dan il-mużew.
Fil-mużewijiet tal-gwerra hija tradizzjoni li jkun hemm spazju li jissejjaħ il-memorial. Dan il-memorial, barra li hu parti mill-mużew, jiġifieri fih ikun hemm ukoll artifatti importanti x'wieħed jara, imma jservi wkoll ta' memorja għal dawk kollha illi ħadu sehem fil-gwerer, mhux biss bħala suldati imma anke ċivili li għaddew minnha. Allura f'dan l-ispazju jkun hemm affarijiet konnessi ma' ħafna drabi nies illi mietu fil-gwerra jew li batew. Heritage Malta naturalment fil-Mużew Nazzjonali tal-Gwerra qiegħda tipprepara biex ehm, tlesti il-memorial li jinsab fil-Kappella ta' Sant'Anna. F'dan il-memorial bħalissa eh, qed eh, innestu il-display tal-midalji li barra il-midalja bil-ritratt tal-persuna ta' min kienu u l-informazzjoni, ser ikun hemm ukoll interpretazzjoni ta' kull midalja biex inti tkun taf dik il-midalja għal xiex kienet tingħata u meta kienet tingħata. Però f'dan l-ispazju ser ikun hawn affarijiet oħra. Għandna numru ta' buzzetti ta' monumenti konnessi mal-gwerra, bħal pereżempju il-monument tal-gwerra li jinsab il-Furjana, għandna l-buzzett oriġinali tiegħu jew inkella tal-qanpiena tal-konvoj illi l-istess għandna l-buzzett tiegħu. Ikollna wkoll għandna diversi plakki li ingħataw matul iż-żmien lill-Mużew Nazzjonali minn ex servicemen li jkunu ġew lura, anzjani ġew lura u għamlu dil-plakka biex ifakkru lil sħabhom li mietu waqt il-gwerra. Naturalment f'dan l-ispazju kif għedt irid hemm bilanċ bejn il-mużew, jiġifieri id-display li wieħed jara u japprezza l-affarijiet għax huma antiki, għax għandhom storja, imma anke s-sentimenti u l-emozzjonijiet ta' nies li għaddew minn affarijiet diffiċli biex aħna llum ninsabu kif qegħdin. Naturalment, il-kollezzjoni nazzjonali dejjem trid tikber u l-appell tiegħi huwa li kull min għandu xi midalji, pereżempju, tan-nannu illi ġa stedien mitfugħin ġo vetrina jew ġo kexxun, ma jafx x'għamel bihom. Hu jixtieq illi n-nannu jibqa' mfakkar jekk jagħtihom donazzjoni lill-Kollezzjoni Nazzjonali, lill-Mużew tal-Gwerra. Bir-ritratt jistgħu jiġu displejed hawnhekk u n-nannu ma jmut qatt. Jibqa' mfakkar għal dak kollu li kien għamel.